tinokutambirai mabuja tauya anonhaudza nyasi dzomanhoko zuva ropasika rochishanu chakanaka musi wochinomwe mwedzi uno wakubvumbi tikuramba tichitenda chikara nokutipa mumwe mukana pokare wokuti tirarame tichiona nyasha Tiringe munhaudza nyasi. Kwedu uno kwaMutoko kwai izvezvi kune anonzi Blessing Mutize ari kuronga kugohwaka bindawapinda romudurikidzanwa wemasitoro ipo pa, paMutoko pa. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichitikaita sei kwai agoti achaitenza kuti Tokyo Mall zvekutoti haa wazhinji wanenge wachienda kopembera ikweyo. Tichaviringa kuti inenge yakaita sei kwaye inenge ichibatsira kuti guta rii kuti mutoko yose ibva yabudirire kuita kupfumvura chaiko rekai tione kuti wachazvikona chere kana kuti zvinenge zvipera sei wakuru wehurumende wagoreketa kuti iwo wamisa kutekaidzirwa kwemari muhomwe dzomari dzomumabhengi dzaUbert Angel, ana Radland nevamwe vari kunenedzehwa panyaya iyo Gold Mafia. Asi chatorwadza kutoti Henrietta Rushwaya pokare aribe kubatiwa kana kunzini abva andosiiwa akadando. Ah ndipo munotoona kutoti yaa. zvakaoma haasi munhu wese idi anobatiwa nomutehwe mubodzi ipapawo chiripo pokare tichiringa hedu kutoringa kuona kutoti a ah, peno iwo wakurowa waona kuti zviri kuramba zvichiwakunhidzira mwoto izvozvo firimu roaljazira rogold mafia zvokutoti wabva watofunga kutoti a ah, zviri nani tinyepe wanhu kuti tamisa kutekaidziwa kwomari iko wanhuwa Asi paribe chinoburika ipapa wanhu wawa wanotekaedza mari iri musvo iri mari chaiyo yopepa hwii yomumabhengi saka kuramba kureka henyu kutekaedza mari munoreka asi mari dzawo wanoramba wachindoita zvino zvinoratidza pachena kutoti pakaita kunyangara apa tikafunga pokare henrieta paabatiwa nobhegi paye panhandare yendege agoti aa bhegi nchacheba asi ndiye abatiwa naro Pokare akabva azonzi nodare rodzimhosva anga ari bemhosva nekuti pari beumbowo hwekuti ndiye ano nyaya inomutsitsirira. Ndipo munotoona kutoti haa mitemo iyi inoseenzesiwa ba zvisvinu zvakanaka kune munhu wese. Wozeki kwaiva wapuwa mabhiriyoni wemari yomunyika ase anoita makumi manomwe anonomwe 77 billion Zimbabwe dollars pachirungu ipapa rikaitione kuti wachaitikaidza sei mari iyi nokuti kwai ndiyo mari yakaringana nosarudzo kureketa kugore rino rikaiti rirambe takaisa dziso ipapo tichindoona kuti zvii zvinenge zvichiitika Kwai muroyi ane aramba andorimo mune zvinenge zvichireketeka kuti mari iyi yagoseenzesiwei ticharamba takaringama. Zvawadza paburika nyaya kudaro paramende kuti wapwere munyika medu umu wanosvika mazana manomwe chaiwo 700 pachirungu kwaye wakabatiwa wakapona nomimba ipapa zvakaita kuoma chaizvo wapwerewa kwai wanosvika mazana manomwewa wapwerewa nomakore anokubvira pagumi kuenda pagumi noina haa pari beji svinu ukaona pakadandika wobva waziva kuti zvaita kunyangarirwa chaiko rekai tirambe takaringa kuti zvinenge zvichipera sei tinenge tichindokunyepai Kubatiwa nomhosva kwaFadzai Mahere izvezvi kwaramba kuchindoendesa nyaya iyi kuti itekaire pasi rese zvokutoti a ah, wosangano roamnesty international wakutoreketa kutoti a ah, zvisvinu ba wari kuzvida ba zviri kureketeka zvo asi chokuita ndo pasina nokuti kamuoko hurumende wa ndo wanenge wachiziva hawo zvavari kuita rekai tirambe takaringa Hurumende yagoti iyo izvezvi kwai yakwanisa kuringa nokumema nokuzuzuna wanhu wanoita zvuru zana nemakumi mairi munyika mese wanga wari warwehondo ana mukoma pokare nana chibwido chimbwido nana mujibha wese waiita kubatsiridza hondo kuti itsviriridze zvisvinu Kwai wanhu waa warikona kupuwa mari yopamwedzi nopamwedzi hwendo huno wachapuwa by no ndouya yakanzi inja ko yese kabodzi asi wachapuwa mari inenge ichiuya pamwedzi nopamwedzi kuti zviite zvakanaka rekai tirambe takaringa heno kuti izvezvi waribe kumboita zvoita zvohondo zvi mbanani chokwadi rekai tirambe takandoringa hedu asi mm, zviri kuratidza kuti sarudzo ndo dzaamumhera chaimo chaimo dzasvika Mapfuta opeturu kureketa kuno kwaya kwidziwa yakutenga peturu iri mari yekuAmerica idhora ribodzi no makumi matanhatu ano ribodzi or masendi 1 dollar 61 cents pachirungu kana iri mari yomunyika kwaichuru chibodzi nomazana mashanu ane makumi mairi nombiri nomasendi makumi manomwe nonhanhatu 1522 and 76 cents pachirungu mari yomunyika kana riri dhiziri kwai mari yomunyika unobhadhara churu chibodzi nomazana mashanu ane makumi mana nonhanhatu Aino masendi makumi mashanu nopfumbamwe, 1546 and 59 cents paChirungu, mari yomunyika. Kana ari madhora okuAmerica idhora ribodzi nomasendi makumi matanhatu anoina, 1 dollar 64 cents paChirungu, ndiyo mari yaunobhadhara kana zviri zvomari yomunyika. Tiringe kuona ipapa tiri kurwadziwa kuti kwai kuno wanhu wanoita mapfumba wanoita wapfumbamwe wasu wapfa mutsaona yaitika mhera momvumamu a ah, zvakaita kuoma chaiko ipapa pa kwai paita kukubana kombi nochibhazi chinogara vanhu makumi mairi nowairi ndipo unotoona kutoti haya pari beji svinu chaiko ipapa apa kana zvadari obva waziva kuti ya Pakaita kunyangara chaiko. Iwo wakuwara ipapa kwai wanosvika makumi mai matatu nomubodzi 31 pachirungu tiri kuramba achindoti mweya yawapfa dai yazorora murugare nyasi mutambo yebhora kepekepe yajaha rhinos notwiri fc platinum ikagoja bulawayo chiefs notwiri kukabodzi Green fuel ikadyiwa unomanika diamonds notu iri kukabodzi. Chicken inn no bosso dzandoringana dzikasikidzana paribe agwedza. Ipapa ngezi platinum yaita tutatu here ndauzi ikaitawo twayo tutatu. Mangwana chaiye wari kutambapo kare mutambo wari wehwange no shisham Kuluveve, ZPC Kariba no Triangle zvichatambawo kuMunational Sports muso chi, muso mugo muso muso sondo ipapawo Dynamo Dimbare ichatambawo pokare muso muvhuro ichitamba noCranborn iko kuGomba kuNational Sports Stadium tinoda zvokunyepai kuti vanenge wazvikunda chere kana kuti zvinenge zviri kutekaira sei tiri ngei dziri kuitika pasi rese Wanoita zvokupikisa muhurumende wari wonyika yeSouth Africa wari wani wobato ro DA kwai wagotoreketa iwo kutoti haa tiri kushaa kutoti ANC ikapinda yakabatana kutonga kwainoda kuita noe EFF zvino hazvaita kunyangaritsa nyika nokuti nyika inobva yaita kuparara chaiko kutosiya yaakunge isiri nyika. Regai tione kuti zvichapera sei ipapa. Kwai South Africa yadyiwa nonyaya yakagokumbira UAE kuti iite basa rokubenutsa wana guputa waye ko ari kudiwa kuSouth Africa wachinzi kwai wagomora dzimotika nomari. rekai tione ipapa kuti zvichapera sei nokuti kuti ah, pari pechisvinu peno wakaitawo zvisvinu peno tingandosvika mangwana hino tinoramba takandoringa ipapo kuti zvinotekaira sei ma Dare rodzimhosva romasoja kuDRC kwai ragotoreketa iro kuti haa kuno vanhu wakabatiwa nomhosva yokunzi kwai ndo wakagoponda mumiriri wenyika yo Matariyana kuDRC ko mugore 2021 watopuwa warumewa kugara mujere kweupenyu hwese. KuIjipita izvezvi kwai hurumende yekweyo iri kuda kutengesa makambani aya anoita makumi matatu nomairi kuti ikone kugobatsiridza upfumi hwayo hwaakugwadama chaiko. Rekai tione kuti wachazviita sei ipapa tinoramba takandoringa. tichizokunyepai kuisraeri kwai kwatanda kukubiwa vanhu vokupalestine wari kuita zvokunamata ikweyo haa heno mabi angu zvakaita kunyangara chaiko kunyangara nyangara nyangara nyangara regai tione kuti zvinopera sei asi tiri ipapo zvedu mabuja ndini wenyu manduwe onhau toboyana musi womuvhuro